Ittmeslay a Ṛebbi. Ḥassiset. Qqaren leqbayel, lejruḥ s idammen, ulac lwerd mebla isennanen. Yettwakteb deg wawal n Ṛebbi, s waṭas diqqat i yessefk ad yekcem ɣer ddula n Ṛebbi. Ddurt iɛeddan, bdiɣ ad ken-ḥkuɣ targit n yiwen urgaz yufan iman-is deg lḥebs ɣef yiǧal laman i yesɛa deg Ɛisa Lmasiḥ. Di targit i yurga, iẓra tudert-is am tin n umesfer di ddunit ɣer lǧennet. Ɛni abrid n lmumen n ṣṣeḥ ad yili mebla leɛtab d ddiq? Nesla i yagi s waṭas n ddiqat i yessefk ad nekcem ɣer ddula n Rebbi. Abrid iḍeyeq, ittali, drus i teddun deg-s. Ittwekteb, wid irkul yebɣan ad idiren s ttuqqa di Ɛisa Lmasiḥ, ad ttuqahren. Abrid n Rebbi yewɛer. Ad tiniḍ ihi, axir-iyi ad dduɣ deg ubrid n ddunit, d win i isehlen. A leḥbab, ulac lefraḥ ittdumun deg ubrid n ddunit. Wid iteddun deg ubrid n Rebbi sɛan timerjiwt zdat-sen, ttafen lefraḥ d lehna diɣen, imi ur teddun ara weḥd-sen. ad zemren ad tteklen ɣef Ssid-nsen iddaren Ɛisa Lmasiḥ, i yellan ɣef uyeffus Rebbi ad icɛafɛa fell-asen. Imken kunwi iḥessisen iḍ-agi mazal ur tjerbem ara abrid-agi iḍeyqen. Imken mazal ur tjerbem ara aqehher ɣef wudem n Sidna Ɛisa. Daymi ur tessinem ara lefraḥ-nni i yesɛa umasaḥi deg tikli-ines imi yesɛa lemɛacra netta d umsellek-is, win izemren ad t-yesseǧhed di mkul lweqt. Lefraḥ d zehhu n ddunit d lfani, lameɛna lefraḥ i yettak Rebbi yettdumu i dayem, ula di leɛtab. Ddurt iɛeddan neẓram akken argaz-nni, di targit-is, yufa iman-is zdat uderbuz. Ɣef weɛrur-is yesɛa taɛebga tameqqrant n ddnub, iɛeggeḍ s lxuf, Acu ara xedmeɣ iwakken ara ttusselkeɣ seg urrif n Rebbi ara d-yasen ɣef ddunit? Imiren, yiwen ittusemman Umcegɛa, isken-as abrid i d-yeqqen, ittuffeǧǧǧen s tafat seg iwsawen, yenna-as i umsafer tebɛa tafat-nni armi tewwḍeḍ ɣer tewwurt i d-yeqqen, dɣa ad k-yini yiwen acu i k-yessefken imiren. Akken yedda deg ubrid umsafer, yeɣli deg lmerja. Ɣelben-t lehmum-is, seblaɛen-t am aluḍ. S tɛebga-nni i yesɛa ɣef weɛrur-is, ur yezmir ara ad yeffeɣ deg-s, ulamma yexdem lmeǧhud-is. Imiren yeqreb-d yiwen, yefka-as afus, yessufeɣ-it si lmerǧa, yerra-t deg ubrid iḍyiqen. A leḥbab! Ɣelben-ken lehmum-nwen iḍ-agi? Tɛebga-nni n ddnub, tḥesbem ur ken-yettwakkes ara? Ad tɣerqem yiwen wass? tɛerḍem ad tsellkem iman-nwen, lameɛna ɣelben-ken ixemmimen-nwen. Sidna Ɛisa ittraǧu ad idelq afus-is ad ken-isellek, ma tɛeggḍem ɣur-s s laman. Ur tteklet ara ɣef iman-nwen, ur tteklet ara ɣef lḥasenat-nwen, ur tteklet ara ɣef lenbiya yemmuten, tteklet ɣef Umsellek yeddren ɣef uyeffus n Rebbi. D netta i d-yennan, Ad tesɛum diq deg ddunit, lameɛna ẓewret, ɣelbeɣ ddunit.

Daymi i d-iqreb argaz-nni ɣer umsafer s ukellex, isellem fell-as. Imir yenna-as s lḥanna, Taɛebga-nni ẓẓayet fell-ak, anda ad tettedduḍ akkenni? Amsafer ifreḥ imi s ihder yiwen s lḥanna, iḥebbes tikli-ines. Aql-i ttedduɣ ɣer tewwurt n Idiqen akkin, ala xaṭer nnan-iyi dinna ara ttuserḥeɣ si taɛebga-agi i bibeɣ. Meskin i sin abuzhu n ddunit, nnan akka-k ɛni? Ur tettruḥu ara ɣer dinna. Yerna ilaq ad tettaxreḍ deg ubrid-agi n lǧennet deg-s i ttedduḍ, alxaṭer ulac abrid iweɛren akteṛ-as. Ad tafeḍ deg-s lhalak, llaẓ, iɛdawen, ayendin, ajenwi, ṭṭlam d lmut, Azmer ɣak sekneɣ lefraḥ mla ma tettɛeddiḍ s ihin. Deg taddart agi i tusman lḥasanat ad tafeḍ lehna i wul-ik. Acḥal i yefraḥ a Msafar. Acḥal ara yessehel fell-as ad iqqim di taddart agi ad ixdem lxir i lǧiran-is, ad yili di lehna mla ma ijerreb lɛatab-nni ilan deg ubrid idiqen. Ɛeddan kra wussan, akken iqqim dinna yufa iman-is deg lɛewqa. Yeɛreḍ s tazmert-is ad ixdem lxir, lameɛna akken i t-dewren at zhu n ddunit, acḥal d abrid, yedda yid-sen iɣleb-it ccer. Taɛebga-nni ilan ɣef weɛrur-is yuɣal ẓẓayet fell-as akter gu akter, ulamma ixdem lxir. Yemmekta-d imiren ayen yettweketben deg wawal n Rebbi, Ur xeddmeɣ ara lxir-nni i bɣiɣ, ma yella d ccer-nni ur bɣiɣ ara d win i xedmeɣ, mi bɣiɣ ad xedmeɣ lxir, A ccer yeqqen-d ɣur-i, ssneɣ, ayen lɛali ur yezdeɣ ara deg-i, lxaṭer ɣur-i lebɣi, lameɛna ulac tazmert i ara xedmeɣ lxir. Ah! Nedmeɣ imi ḥebseɣ deg umkan-agi, i d-yenna umsafer. Timdinin-agi n zzhu n ddunit, lḥasanat, ur yi-ttaken ara lehna deg wul-iw, axir-iyi ad tebɛeɣ abrid-iw. Ihi, yuɣal ɣer ubrid i d-yeqqen, ittuffeǧǧǧen s tafat seg yiwsawen. Yedda kan ɣer zdat, ad yaf tewwurt-nni i d-yeqqen. Ataya, ataya, ẓriɣ-tt! i d-yenna, akken yerna cwiya tikli. Attaya tewwurt-nni, lḥemdullah! ibedd dinna, yebda ad yeskerbeb ɣef tewwurt, dɣa s leɛqel, yeffeɣ-d yiwen urgaz, yessuter-as acu yettqellib. Amsafer iǧaweb-as, Aql-iyi d amednub s tɛebga tameqqrant, usiɣ-d sɣur temdint ussenger, ttedduɣ ɣer lǧennet. Nnan-iyi yessefk-iyi ad ɛeddiɣ ssyagi. Akken yerfed allen-is, iẓra nnig tewwurt ttuktben imeslayen-agi, Tagi d tawwurt n tuba, Teskurbeb, dɣa ad ak-tettwelli. D tidet i d-yenna umsafer i win i s-yeldin tewwurt, Nedmeɣ, tubeɣ, bɣiɣ tura ad serrḥeɣ i tɛebga-agi n ddnub. Acu i yessefken ad xedmeɣ i wakken ara ttuselkeɣ? Bab tewwurt yessken-as ayen i ttwaketben deg Wawal n Rebbi, D nekk ay d tawwurt, i d-yenna Sidna Ɛisa. Ma yekcem walebɛaḍ seg-i, ad yettusellek. yufa iman-is ɣer lǧiha nniḍen tewwurt idiqen iẓra zat-s abrid n yittalin lameɛna ibḍa s waṭas iberdan nniḍen amsafer yeɛweq imiren ad yissin anwa d abrid is ilaqen akken ibedd iṭṭallay yeɛqel kra lɛaǧeb ur ɛdilen ara iberdan-nni Yella kan yiwen n yirqiqen mliḥ, wiyaḍ ur sɛayet cwiya neɣ ɛewjen. Bab tewwurt yenna-yas, Tebɛa kan abrid-nni idiqen, ur wexxer ara ɣer yiwen n lǧiha neɣ ɣer wayeḍ, neɣ ɣer wid iwesɛan, imiren ad tawḍeḍ ɣer lǧennet. Ah, tura fehmeɣ imeslayen-nni i ɣriɣ i d-yenna umsafer, yenna-d Sidna Ɛisa, D nekk ay d abrid, d tidet, d tudert, ula yiwen ur d-yettas ɣer Baba ala yis-i. D tidet, i d-yettxemmim umsafer, ulac ayen iɛewjen deg ubrid-nni. D abrid iḥeqqiyen, ittfeǧǧiǧen, ittzidin alma ttnaṣfa n wass, yeɛni armi d ass mi ara iẓer lmumen udem n Rebbi. Udem umsafer innuɣer s tafat-nni iceɛceɛen fell-as, yedda ɣer zdat s lefraḥ, lameɛna mazal aṭas n leḥwayeǧ ur yefhim ara. Anwa ara ten-isfehmen? Iduqqes. Akken iteddu ittxemmim ur yeɛqel ara ila zdat yiwen uxxam ameqqran. Wi t-izedɣen? Taswiḥt-nni iẓra yiwen urgaz di lḥabs. Isteqsa-t, Amek i tufiḍ iman-ik dagi? Heh! Taḥkayt-agi inu lukan ad tebduɣ! I d-iǧaweb umeḥbus. Ad k-iniɣ ihi? Akken iteddu deg ubrid n Rebbi iɣleb-iyi ccek. Ccek-nni iṭṭef-iyi am texfet, ufiɣ iman-iw amzun lliɣ di lḥebs. Tura ccek ilan deg wul-iw iṭṭef-iyi merra armi ur sɛiɣ ara lefraḥ ur sɛiɣ ara lehna imken mɛac ara ad awḍeɣ ɣer lǧennet. Amsafer yessuter-as, Amek i k-iɣleb ccek-agi? Ameḥbus iǧaweb-as, Ɣelben-iyi ccehwat n ddunit lakk ccehwat n wul-iw. Sɣareɣ ul-iw ɣef tafat n Ṛebbi d awal-is, tura ur sɛiɣ ara tazmert ad nedmeɣ. Lliɣ deg lmizarya tameqqrant, ur ḥsiɣ ara ad ffɣeɣ deg lḥebs-agi i uqmeɣ iman-iw. Amsafer ur yessin ara acu ara s-yini. Izmer ula d netta ad yuɣal am umeḥbus-agi. A leḥbab, tesɛam ccek kunwi deg wulawen-nwen, akken i teḥsisem i nnuba-agi? Tesɛam ccek belli Sidna Ɛisa d Abrid n Ṛebbi n tidet? Ḥadret! Alaxaṭer ula d kunwi tzemrem ad tuɣalem d imeḥbas n Cciṭan, ad ken-iṭṭef di lḥebs-agi-ines n ccek i wakken ur tettuselkem ara. Amsafer iǧǧa umeḥbus-nni s lḥazen, yerna kra tikli armi d-iwweḍ ɣer texxamt-nniḍen, Tinna tella times iceɛlen nezzeh. Yella yiwen urgaz zdat times, yettḍeggiren ubidun n waman fell-as i wakken ad tt-yessexsi. Lameɛna times-nni tugi ad texsi, tecɛel akter bu akter. Ayɣer akka? i s-yenna umsafer i urgaz yeddmen ubidun n waman. Lameɛna yugi ad s-yeǧaweb winna, imuqel ɣur-s kan s zzɛaf. Dɣa, imi d-iqelleb iman-is umesfer, yeẓra deffir-s yiwen urgaz yettusman d taṛejmanit yessfehmen kulci, yeɛni ayen ur ifhim ara deg lmuṣibat yellan deg uxxam-agi. Yenna-as taṛejman, Times-nni tettili am ṣṣfa wabul i yesɛan arraw a Ṛebbi. Ṣṣfawa-nni tceɛl am times, tesserɣay ayen n dir deg wul n bunadem. Lameɛna Cciṭan, Am umexluq s ubidu n waman, yebɣa ad yessens times-nni. Mi ara yessemḍen ulaw n medden, imiren Cciṭan ad d-yas ad yezreɛ ccer deg-sen. Ifehhem umsafer, imiren, acu ɣef argaz-nni s ubidu n imuqel ɣur-s zɛaf seg lina, d Cciṭan iman-is i yeẓra. Yebda yettergigi s lxuf, yeǧǧa amkan-nni, iruḥ akkin. Dɣa yeẓra yiwen urgaz nniḍen ibedden zdat uḥeǧǧaǧu, yesmar-d zzit fell-as, iwakken ur ittnusu ara. Argaz-nni yesɛan yiwen n nnur ɣef wudem-is. Amsafer, yečča-t s wallen-is, armi yesla-as i Tarǧman, i s-yesfehmen lemɛana n wayen yellan zdat-s. Tfehmeḍ? I s-yenna Tarǧman. Cciṭan yebɣa ad yessexṣer ccɣel Ṛebbi i wulawen n lmumnin. Lameɛna Sidna Ɛisa yeǧǧehed akteṛ n cciṭan. Yezmer ad yesseǧhed ulawen n wid yetteklen fell-as i wakken cciṭan ur ten-iɣleb ara. A leḥbab, tesɛam ccek belli Sidna Ɛisa yezmer ad ken-yesslek s lekmal? Tugadem cciṭan s tazmert-is? Acfut kan ɣef ayen yeẓra umsafer deg uxxam-nni ameqqran. Ṛebbi yebɣa ad ikkes ccek deg wulawen-nwen, ad icɛel times n laman deg ungan-is. Yebɣa ad ken-iččar s Ṛṛuḥ-is i wakken times-nni ur tessexsay ara. Yebɣa ad ken-isseǧhed i wakken ur tettaggadem ara tiḥerbunin n Cciṭan.

Ma tebɣam ad tfehmem akter ubrid n Rebbi, aktbet-aɣ i wakken ara kkun-nceggeɛ kra n tektabin, ama s teqbaylit, ama s taɛrabt, ama s tefransist. Tella diɣen leqraya s taɛrabt lauk s tefransist, lmeɛna mačči s teqbaylit. Ktbet i Radio Defi, DEFI, Boîte postale 102, RP 38003, Grenoble, Cedecres, France. Ad ɛawdeɣ s taqbaylit,